אונז האלט מיר פאר פסח יעצט און איך וויל מיך אפשטעלן א מינוט און איך טראכט צוריק אונזער גאנצע פראגראם וואס אונז טוהמער דא. אונז האמער א שיר וואס ס'הייסט די פאדקעסט, די עפיסאודס, עס הייסט גוט געלט. און איך טראכט אריין ביי מיר, וואס הייסט עס גוט געלט? וואס איז די פוינט און וואס מיינט גוט געלט און וואס מיינט נישט גוטע געלט? און איך מיין אז דאסט עגריען מיט מיך אז גוט געלט מיינט געלט וואס ס'קומט אן דעם וואס דו דארפסט צו שווער ארבעטן פאר דער, אן דעם וואס דו דארפסט יעדן טאג אריינגיין אין א דזשאב און אריינגיין טוהן זאכן וואס דו דארפסט דארטן זיך פלאגן ווען א בוקר עצי שנשמה צו טון א זאך וואס דו האסט אבסעלוטלי נישט ליב צו טון, אדער דו ביסט אין א ביזנעס און דו האסט א ביזנעס וואס דו העטסט וואס דו טוסט, דו העטסט ווען דו דארפסט רעדן צו קאסטומערס, דו העטסט ווען דו דארפסט דילן מיט אישוס פון קאסטומערס. גוט געלט, אין מיינע אויגן, מיינט א זאך וואס דו קענסט טון, א קוואליטי זאך, א זאך וואס עס מעטערט, א זאך וואס דו פילסט אז דו טוסט עפעס אויף ווען דו טוסט עס, א זאך וואס דו העלפסט מענטשן ווען דו טוסט עס, א זאך וואס איז געבילט פאר איינעם וואס ס'קען עפעס טון מיט די זאך וואס דו טוסט. אין אנדערע ווערטער, ס'קומט פון ווער דו ביסט און פון וואס דו ווייסט, און פון דעם גיי איך בעזר השם היינט רעדן. און פאר אונז פאנגן מיר אן, וויל איך דיך פרעגן א קוועשטען, לאמיך דיך פרעגן א שאלה. איך וויל דיך פרעגן א שאלה וואס דו קענסט דיך אליין פרעגן די שאלה, און ס'קען זיין אז ביי דעם וואס דו גייסט דיך פרעגן די שאלה קענסטו ממש טוישן דיין לעבן. וואס וואלסטו ווען געזאגט ווען איך זאג דיר אז די מאוסט וועליובעל ביזנעס, די מערסטע ווערט ביזנעס וואס דו קענסט בויען ליגט שוין אין דיר, ס'ליגט ווי אין דיין קאפ ליגט עס, דיין נאלידזש, דיינע סטאריס, דיין עקספיריענס, דיין חכמת החיים וואס דו האסט, וואס דו ביסט אריבער געגאנגען אין דיין לעבן, און ווען איך רעד פון אזא זאך, אסאך מענטשן לאכן פון דעם ווען מ'רעדט פון דעם, וואס מענטשן גייען מיך באצאלן פאר וואס איך ווייס ווער זאל מיר באצאלן? וואס ווייס איך דען? און איך וויל דיר דערציילן אז בערך זיבן יאר צוריק, זעקס זיבן יאר צוריק, האב איך געזאגט די זעלבע זאך ביי מיר, ביז איך האב געמאכט דעמאלטס א דעסיזשן, עס איז געווען זייער א שרעקעדיגע דעסיזשן פאר מיר, און איך וועל דיר דערציילן דא די גאנצע סטארי וואס איז געשען, וואס איך האב בכלל נישט געזען פארדעם אז דאס גייט קומען, איז ממש איז ממש ס'האט ממש געטשעינדזשט מיין לעבן. און די ריזן פארוואס איך האב געפיקט די עפיסאוד פאר פסח זמן חריסני, די ווילסט ווערן פרי, די ווילסט ארויסגיין פון דיין סלעווערי, פון דיין עבדות, ווילסט ארויסגיין פון דעם, איז א פערפעקט צייט צו רעדן פון דעם. איך האב איינמאל ארויסגעשיקט א אימעיל פאר מיין ליסט, פאר מיינע פאלאוערס האב איך ארויסגעשיקט א אימעיל איבער די נושא, איך האב באקומען קרעזי פידבעק פון דעם, האב איך געזען ווי שטארק דאס רעזענעיט, ווי שטארק די ווייטאג ליגט אין מענטשן, זיי ווילן טון א זאך וואס זיי לאוון צו טון, זיי ווילן בויען א זאך, בויען א ביזנעס וואס זאל קענען ברענגען וועליו, פון זאכן וואס זיי זענען אליין אריבערגעגאנגען פון זייער אייגענע אייגענע עקספיריענס, סאו לאמיר רעדן פון דעם וויאזוי אונז קען מיר די פסח ארויסגיין זמן חריתנו ארויסגיין פון די עבדות וואס אונז לעבט אונז אזוי שטארק ברחניות ובגשמיות און וויאזוי קען מיר זיך בויען פון דעם. סאו איך בין געווען ביז בערך טו טאוזענט ניינטין, יעצט ריקארד איך דאס טו טאוזענט טווענטי סיקס, סאו איך מיין בערך זיבן יאר צוריק, בין איך געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, און איך רעד פאר איבער צוואַנציק יאר בין איך געווען אין די לייף אינשורענס ביזנעס, איך בין געווען א לייף אינשורענס עיזשענט, און איך האב געפילט איך בוי עפעס אויף, א ריעל זאך, איך האב אויפגעבויט א רעזידזשועל אינקאם, איך האב געהאט א ביוטיפול ביוטיפול שיינע רעזידזשועל אינקאם, איך האב געפילט איך האב סטעביליטי, יעדע צוויי וואכן לייק קלאקווארק איז געקומען א טשעק, איך האב געפילט איך האב א פיוטשער, וואס האט אויפן פעיפער געמאכט זייער אסאך סענס פאר מיר, באמת געמאכט סענס. וואס איז געשען אבער דעמאלטס אין טו טאוזנט ניינצן איז, איך האב געשריבן א בוק, און איך האב אנגעהויבן אביסל מער צו רעדן פאבליקלי, איך האב גערעדט אויף קול מבשר יעדע וואך, און און כ'האב געשערט איידיעס, כ'האב געשערט מעסעדזשעס וואס כ'האב געפילט באמת אז דאס איז א פארט פון מיך, כ'האב געפילט א קאלינג איך דארף עס שערן, כ'האב געפילט דער אייבערשטער האט מיך אריינגעגעבן אין קאפ די אלע איידיעס, ער האט מיך געגעבן א פעשן דאס צו דעליווערן, ער האט מיך געגעבן די כח ההסבר, איך האב געזען אין פראנט פון מיינע אויגן ווי לעבנס פון מענטשן טוישן זיך, ממש ליטערלי, די לעבנס האבן זיך געטוישט, עד היום קומען מענטשן צו, כ'האב געהערט פון דיך אמאל א שמועס און וועגן דעם האב איך די און די ביזנעס, כ'האב געהערט פון דיך אמאל א שמועס, וועגן דעם איז די און די זאך אין מיין לעבן געווארן אנדערש. סאו איך האב עס זייער זייער הנאה געהאט פון עס, כ'האב געפילט אז דאס איז ווער איך בין, כ'האב געפילט איך קען עס שעירן, כ'האב געפילט אז איך האב א קאלינג און א דוטי, א אבליגעישאן, אז איך דארף דאס שעירן. סאו די פראבלעם איז געווען אז יעדע מאל וואס איך בין ארויסגעקומען אין פאבליק מיט עניטינג, און ווער רעדט נאך ווען כ'האב אנגעהויבן צו שרייבן די בוק, כ'האב ארויסגעגעבן די בוק, איז אייביג די קאמפלייענס דיפארטמענט אנגעקומען צו מיר. די קאמפלייענס דיפארטמענט, לאז מיך ענק עקספלעינען וואס דאס מיינט. אזוי ווי דו ווייסט, דו גייסט אריין צו עני פיינענשל אינסטיטושען, דו גייסט אריין אין א באנק, דו גייסט אריין צו א אינשורענס קאמפאני, דו סיינסט מיליאן צעטלעך דארט, מ'הייסט דיך סיינען אלע זאכן כאילו דו האסט א אהנונג וואס דו האסט געליינט, די אלע פיצי ווערטער וואס דו ליינסט דארט, דאס איז פאר קאמפלייענס ריזענס, קאמפלייענס האט איין פאוקוס, דו ארבעטסט אין די פיינענשעל אינדוסטרי, כ'ווייס נישט וואס דו זאגסט, דו וועסט נאך זאגן עפעס וואס מ'וועט קומען זאגן אז דו האסט עס געזאגט אין אונזער נאמען און מ'וועט אונז קומען סוען, סאו זיי ווילן זיך פראטעקטן אז יעדער איינער וואס ארבעט פאר זיי טאר נישט טון גארנישט אן זייער רשות, סאו אויב איך ארבעט אין די אינשורענס אינדוסטרי דעמאלט זענען זיי כאילו ריספאנסיבל פאר מיר וואס איך זאג, זיי ציטערן, ס'איז דא איינער וואס דרייט זיך אין די גאס און זאגט זאכן, ווער ווייסט צו ער זאגט עס נישט אין אונזער נאמען, און נאכדעם זענען אונז ריספאנסיבל אויף וואס ער האט געזאגט, סאו זיי טרייען אייביג צו זיין אין די סעיף סייד וויאזוי צו זאגן פאר יעדן איינער וואס ארבעט פאר זיי, טוה נישט גארנישט אין פאבליק אן דעם וואס דו נעמסט רשות פון מיר. סאו, איך בין געגאנגען ווי א וואוילע יונגל און כ'האב יעדע מאל גענומען רשות פון זיי, און זיי האבן אייביג עפראווד וואס כ'האב געזאגט. די פראבלעם איז נאר געווען עפעס אנדערש. די פראבלעם איז געווען אז אין די עידזשענסי וואו איך האב געארבעט איז געווען א מענעדזשמענט וואס זיי זענען ריספאנסיבל פאר די עידזשענטס וואס זענען אין די עידזשענסי. סאו זיי רופן מיך אריבער איינמאל, די מענעדזשמענט פון די עידזשענסי רופט מיך אריבער און ער זאגט מיך, חיים, קוק, דו געסט ארויס א בוק, דו רעדסט אין פאבליק, ס'מאכט מ'זאל קוקן אויף אונז זייער שטארק. כ'וויל, כ'וויל זאלסט סטאפן דאס צו טון. אויב דו ווילסט דיך דא קענען האלטן ווייטער אין די ביזנעס מוזטו דאפן דאס, סטאפן דאס צו טון. כ'זאג אים, איך פארשטיי נישט. איך, יעדע זאך וואס איך טו אפראוו איך קודם ביי קאמפלייענס, וואס איז די פראבלעם? זאגט ער, ביסט גערעכט, דו טוסט גוט, אפראווסט עס ביי קאמפלייענס, באט ווילאנג, וויבאלד דו ביסט אזוי לאוט, מענטשן הערן פון דיר, מאכט דאס אז די קאמפלייענס דיפארטמענט זאלן אונז נאכקוקן, מאכן זיכער אז אונז וואטש מיר אז יעדע זאך וואס דו טוסט אין פאבליק זאל זיין אפראווד, און איינמאל זיי קוקן שוין ביי אונז ווייס איך נישט וואס נאך זיי קענען קוקן, איך בין זייער אנקאמפטעבל, די בעסטע פאר אונז איז אז מען קוקט נישט אויף אונז, ממילא וויל איך דיך בעטן, מאך א דיסיזשן, קענסט בלייבן דא אין ביזנעס, אונז לאוו מיר דיך צו האבן דא אין ביזנעס, קענסט דא בלייבן, אבער אויב דו בלייבסט דא, מוזטו ארויסגיין פון יענע ביזנעס, מוזט יענץ אוועקנעמען, און איך וועל זאגן די אמת, איך האב נישט געמאכט קיין געלט פון יענץ, איך האב עס נאר געטון פאר מיין פעשן, איך האב עס זייער ליב געהאט צו טון, איך האב נישט גע'חלומ'ט, איך זאג דיר באמת, איך האב נישט גע'חלומ'ט א וויסטן חלום אז מען קען אפילו מאכן געלט פון דעם, באט איך האב עס ליב געהאט צו טון, סאו איי דיד איט. האט ער מיר געזאגט יו העוו טו מעיק א דעסיזשן, דו קענסט עס נישט טון, און איך בין געווען געפעיסט פאר זייער א שווערע טשעלענדזש, און געדענק איך האלט נאך צוואַנציק יאר אין א ביזנעס, איך מאך ביוטיפול שיינע רעזידזשועל אינקאם, ווייסט וואס מיינט רעזידזשועל אינקאם? רעזידזשועל אינקאם מיינט אז איך קען יעצט פארן וויקעישן פאר דרײַ יאר און ס'קומט אריין א טשעק יעדע חודש און איך קען קאווערן מיין בודזשעט פון די טשעק. אין די סיטועשן בין איך געווען דעמאלטס. פון און פון איין זייט איך האב נישט איך האב נישט געלאווט די אינשורענס ביזנעס, כ'האב עס נישט אזוי פיינט געהאט אפשר, אבער ס'געווען אקעי, ס'געווען צייטן וואס כ'האב עס מער ליב געהאט, ס'געווען צייטן וואס כ'האב עס ווייניגער ליב געהאט, פעשענעט פאר עס בין איך נישט געווען, דאס קען איך דיר קלאר זאגן, כ'בין נישט געווען פעשענעט פאר עס, כ'האב געזען אז ס'איז דא אסאך וועליו וואס איך טוה און איך האב עס וואטעווער, איך האב עס ענדזשויט, באט די פעשען איז געווען מער אין עדזשוקעיטן מענטשן און אינספייערן מענטשן און העלפן מענטשן טוישן זייער לעבן, העלפן מענטשן האבן די ריכטיגע מיינדסעט, העלפן מענטשן נישט אויפגעבן און בויען זייער ביזנעס און בויען זייער, נישט נאר ביזנעס, זייער לעבן בכלל, טינקינג אוט אוו די באקס, דאס איז געווען מיין פעשן. סאו איך בין געווען זייער אין א גרויסע טשעלענדזש דעמאלטס, וואס גייט זיין מיין דעסיזשן דא? איך דארף מאכן א דעסיזשן, איך שטיי פאר א פרשת דרכים, פון איין זייט מיין פרנסה, פון די צווייטע זייט איך געב אוועק, ווייסט וואס איך געב אוועק פאר דעם? איך געב אוועק חיים עקשטיין פאר דעם, איך, איי העוו טו שאט דאון, איך דארף ווערן שטיל יעצט, העלאו, איך טאר נישט רעדן. און דאס איז מיין פעשען, מיין פעשען איז צו אינספייערן מענטשן, איך טאר עס נישט טון יעצט, פארוואס? ווייל מיין פרנסה, סאו גיי איך מיך באגראבן, איך טאר נישט ארויס געבן קיין בוקס, איך טאר נישט ארויס געבן קיין שירעם, איך טאר נישט וואטעווער, איך מעג נאר רעדן צו א מענטש פרייוועט אויב איך וויל, ווען קיינער זעט נישט, און איך גיי מיך בעיסיקלי אויסלעשן. כ'קען נישט מער, איי קענט שאו אפ פאר הו איי עם, כ'גיי נישט קענען זיין מער ווער איך בין. חיים עקשטיין גייט נישט קענען זיין חיים עקשטיין, ער גייט מוזן זיין עפעס וואס עפעס א יואלי ערגעץ האט אפגעמאכט אז חיים עקשטיין דארף זיין, אדער עפעס א א קאמפלייענס דיפארטמענט וואס עס זענען ניטאמאל קיין אידן דארפן אפמאכן אז ער דארף דיקטעיטן די מענעדזשמענט פון מיין עידזשענסי וואס חיים עקשטיין דארף פון היינט זיין. סאו איך האב דעמאלטס געמאכט א דעסיזשן, מענטשן האבן געהאלטן איך בין משוגע אז איך האב געמאכט די דעסיזשן, איך וועל דיר זאגן די אמת, ווייסט ווער נאך ס'האט געהאלטן איך בין משוגע איך האב געמאכט די דעסיזשן? איך אליין, בשעת מעשה האב איך געפילט גוט איך האב געמאכט א גוטע דעסיזשן, באט ס'איז דורך געגאנגען אפאר חדשים איך האב אנגעהויבן צו פילן ווער ווייסט איך האב געמאכט די גוטע דעסיזשן, איך בין אוועק געגאנגען. ביי די וועי איינס פון די זאכן וואס האט מיך געפושט צו מאכן די דעסיזשן איז אז די מענעדזשמענט האט מיך געזאגט אז וויטין פייוו יערס אויב דו זעסט אז דו האסט געמאכט א מיסטעיק מיט די דיסיזשען ווילסט צוריק קומען, בתשיית חיי קום צוריק. סאו איך האב געטראכט אויב ס'וועט נישט געלונגען, ביי די וועי איך האלט שוין ביי זיבן יאר, אין די ערשטע פינף יאר האב איך יעדע שטיקל צייט געהאט דאוטס, זאל איך צוריק גיין זאל איך נישט צוריק גיין, ועוד ברוך השם איך דאנק די אייבישטער איך האלט זיבן יאר נאכדעם, איי בירדענד מיי ברידזשעס בעסיקלי איך קען נישט צוריק גיין דארט, און איך בין זייער העפי אז איך בין דא ווי איך בין. סאו איך האב אוועקגעוואקט פון א רעזידזשועל אינקאם, איך האב אוועקגעוואקט פון א קעריער וואס איז די סאו קאלד, אין אמעריקע ווערט עס אנגערופן די סעיפטי נעט, די גאנצע זאך, איך האב אוועקגעוואקט פון א ריזיגע זאך, און איך גיי זיין מיט דיך זייער אנעסט, איך האב זייער אסאך געקוועשענט מיין, איך האב מיך אליין געקוועשענט פאר זייער לאנג. איך האב געהאט צייטן וואס איך האב געטראכט איי לאוסט מיי מיינד, איך בין משוגע געווארן, האסט א קלארע מהלך, ביסט א בעל אחריות, האסט דיין משפחה, האסט געהאט א ביוטיפול שיינע פרנסה און די סאו קאלד גערענטי, און דא ביסטו אן א גערענטי, האסט נאר א בעליף אז דו ווייסט גענוג און דו קענסט גענוג און דו ביסט גענוג שטארק צו העלפן פאר אנדערע מענטשן, און מענטשן וועלן דיך באצאלן פאר דעם וואס דו העלפסט זיי, און אויסער דעם צוואנציג יאר פון דיין לעבן האסטו אינוועסטעט אין דעם, וואס וואס וואס גייסטו בכלל שערן? איך האב געפילט די אלע זאכן וואס איך האב צו שערן, מענטשן לאוון וואס איך האב צו שערן, ווילאנג ס'קאסט נישט קיין געלט, אקעי וועלן מענטשן עס אננעמען, איינמאל דו גייסט טשארדזשן געלט ווייל דו גייסט קענען דעליווערן פאר זיי א געוויסע וועליו, פיין, מען גייט באצאלן פאר דעם, און מען גייט אויך באצאלן גענוג דו זאלסט קענען מאכן פרנסה אויך, איך האב מיך אייביג גע'דאוב'ט. די דזשאב האט מיך אנגעהויבן צו פושן אויף א מורא'דיגע וועג, ס'האט מיך אריינגעפושט אין א פלאץ וואס האט מיך געגעבן א געוויסע דיסקאווערי, א געוויסע זאך וואס כ'האב אנגעהויבן צו כאפן אין מיין לעבן וואס כ'האב קיינמאל פאר דעם נישט געכאפט. ווען איך בין אוועק געגאנגען בין איך געווען געפארסט צו ענטפערן א קוועשטן וואס רוב מענטשן פרעגן קיינמאל נישט פון זיך אליין, וויאזוי בויסטו א ביזנעס פון זאכן וואס דו ווייסט? נישט פון א פראדוקט, אקעי? נישט וואס דו גייסט פארקויפן עפעס א פראדוקט, נישט פון א קאמפאני סיסטעם, פון דיך, אקעי? נעם די מענטש און דו נעמסט, ביי מיך איז עס מיר, חיים עקשטיין, און וויאזוי קענסטו בויען א ביזנעס פון וואס דו ווייסט? און כ'וועל דיר זאגן וואס כ'האב דיסקאווערד, און אלטימעטלי וואס כ'בין געווארן ממש אבסעסט מיט דאס, אז דיין נאלעדזש איז נישט נאר וועליעבל, נישט פלעין ס'האט א ווערד, ס'איז איינעמ'ס ענטפער, ס'איז דא א מענטש וואס ס'שטייט יעצט און איז מתפלל אז ער זאל באקומען די ענטפער וואס דיין נאלידזש קען אים געבן, א מענטש איז סטאק מיט א געוויסע פראבלעם וואס האט דיך גענומען יארן לאנג צו סאלוון, דיין עקספיריענס איז יענע מענטש'ס שארטקאט, דיין סטארי איז יענע מענטש'ס פערמישאן אז ער קען בעליוון אז ער קען עס אויך טוהן. דאס אז דו האסט עקספיריענס וויאזוי עס צו טוהן, איז די ענפער פאר יענעם וואס דאובט זיך צו כ'קען עס טוהן צו נישט, איז דיין עקספיריענס די ענפער פאר יענעם אז יענער קען עס אויך טוהן. און דאס איז באמת די פאנדעישאן פון די גוט געלט שיעורים וואס איך גיב דא. ס'איז ס'איז שיעורים פון מיין עקספיריענס, שיעורים פון מיין לעבן, פון מיין לייף עקספיריענס, וואס איך האב מיטגעהאלטן, וואס איך האב מיטגעמאכט, וואס איך האב אליין אריינגעלייגט אסאך אסאך אסאך עפערט, אסאך צייט און אסאך עפערט, און וויפיל פון מיין פרנסה איז געווען וואס דער אייבערשטער האט מיר געשיקט ברוך השם אין די לעצטע יארן, א גרויס חלק ווייל איך האב געהאלפן אנדערע מענטשן טו מאוו פארווארד, איך האב געהאלפן אנדערע מענטשן צו בויען די ביזנעס, צו און מצליח זיין מיט אפשענס, מצליח זיין מיט אינוועסטינג, מצליח זיין מיט מיט מיט אוועק לייגן געלט פאר די אלע פיוטשער זאכן וואס זיי גייען דארפן, און די פידבעק וואס איך באקום פון מענטשן זייט איך הער די שירעם, זייט איך האב ענראלט אין די פראגראם, איך האב ענראלט אין יענע פראגראם, מיינע אינוועסטמענטס, איך לייג אוועק מער געלט, איך לייג עס אוועק גוט, דייווערסיפייד, איך לייג עס אוועק אויף א גוטע אינוועסטמענט פראגראם, איך בין מצליח מיט די אפשענס מארקעט, איך בין מצליח מיט די אינוועסטמענט פראגראם וואס איך מאך, און אזוי מיט די יארן בין איך געווארן ברוך השם אין דעם בעסער און בעסער, פעקעדזשינג זאכן וואס איך ווייס, און דאס געבן פאר מענטשן, נעמען מיין עקספיריענס און פעקעדזשן אויף א וועג וואס איך קען העלפן א אנדערע מענטשן, א אנדערע מענטש וואס איז נאכנישט דארט אנצוקומען אין דעם פלאץ שנעלער, צו קענען בויען א ביזנעס פון א זאך וואס איך ווייס, און ווי מער איך בין אריינגעגאנגען אין דעם, אלץ מער האט זיך זאכן געטשעינדזשט פאר מיך און פאר די אנדערע מענטשן וואס זענען געווארן אין דעם אינוואלווד. סאו כ'וויל דיר זאגן אפאר פון די ליגנטס, כ'זאג ליגנטס ווייל ס'איז פאלשע זאכן וואס מענטשן רעדן זיך איין, רוב מענטשן פאר זיי פאנגען אפילו אן צו טרייען האבן זיי אפאר ליגנטס וואס זיי זאגן זיך, אפאר פאלשע זאכן וואס זיי בעליווען אין זיך, און איך וויל דיך דאס אדרעסן אז דו זאלסט קענען פאר דיך טראכטן צו דאס איז א זאך וואס אפשר האלט דיך צוריק פון וואקסן. ליגנט נאמבער איינס, יעדער איינער ווייסט שוין וואס איך ווייס, און איך וויל דיר זאגן ס'איז בכלל נישט דאס די קעיס. דו האסט געספענדט, האסט אויסגעגעבן, האסט אריינגעלייגט יארן לאנג צו אויספיגערן וואס דו ווייסט. ס'איז דא א מענטש וואס פאנגט יעצט אן, און ער וואלט דיך געצאלט צו קענען סקיפן די אלע יארן אז ער זאל נישט דארפן גיין דורכגיין אזוי סאך יארן. דיין נאלעדזש איז זיין שארטקאט, און מענטשן זענען גרייט צו באצאלן אז דו זאלסט זיי געבן א שארטקאט פאר דעם, און מענטשן צאלן פאר שארטקאטס יעדן טאג, זיי ווילן איינער זאל זיי העלפן מיט א שארטקאט, ליגנט נאמבער צוויי, ס'איז דא אזוי סאך קאמפעטישן, סאו איך וויל דיר זאגן, אונז רעד מיר פון א נושא אז דו ביסט די וועליו, דו ביסט די עסעט, דו ביסט די ביזנעס, ס'איז קיינער נישט דא אזוי ווי דיר, יעדע מענטש איז יוניק, איך בין יוניק און דו ביסט יוניק, קיינער קען נישט האט נישט עקזעקט דיין סטארי, די עקזעקט עקספיריענס אויף די וועג וויאזוי דו האסט עס, די פערספעקטיוו וואס דו האסט, די מענטש וואס דארף דיך האבן דארף נישט קיין טעקסט בוק abcd, זיי דארפן איינער וואס האט עס דורך געלעבט, וואס ער ווייסט עס, און ער ווייסט עס אויף די וועג וואס קען עס רילעיטן צו אים, און דאס ביסטו. די דריטע ליגנט איז, איך בין נישט קיין עקספערט. און איך וויל דיר זאגן, דו מוזט נישט זיין די נאמבער וואן עקספערט אין די ווארלד, דארפסט נישט זיין די ערשטע די נאמבער וואן עקספערט אין די וועלט, דו דארפסט זיין אפאר סטעפס עהעד פון דעם אנדערן וואס ער פאנגט יעצט אן, דו דארפסט אביסל מער וויסן ווי דער וואס ער פאנגט יעצט אן, אויב דו ביסט שוין דורכגעגאנגען עפעס א טיר וואס דער אנדערער שטייט נאך אין בעק פון די טיר טרייט אויסצופיגערן וויאזוי דורכצוגיין די טיר, קענסטו זיין זיין מדריך, זיין גייד, אים צו ווייזן וויאזוי אדורכצוגיין די טיר. די מאדעל איז זייער סימפל, דו האסט נאלידזש, די פעקעדזש דיין נאלעדזש, א בוק, א קורס, א קאוטשינג פראגראם, א קאמיוניטי, א פאדקעסט אזוי ווי דער גוט געלט פאדקעסט, דו שעירסט עס מיט אנדערע מענטשן וואס דארפן עס האבן, און דו בילדסט ארום דעם א מאדעל וואס איז באמת ארום וועם? ארום דיר, ווער דו ביסט, און דאס איז מיין איך גוט געלט, אקעי? דאס איז גוט געלט, דו געסט א וועליו פאר דעם? און דו באקומסט פאר דעם באצאלט, און די גוד ניוז איז באקומסט באצאלט דורך דעם וואס דו מאכסט א דיפרענס אין אנדערע מענטשנ'ס לעבן. די ריזען פארוואס איך רעדט פון דעם איז ווייל די אידן דארפן פרנסה, מען לעבט אין א שווערע עקאנעמי און מען דארף מאכן פרנסה, זייער אסאך אידן זענען פעד אפ פון דעם זיך מוטשענען מיט געלט, און זיי מיינען אז עקאנעמי איז שווער, דאס איז שווער, איך וויל דיר זאגן ניין, יו העוו עווריטינג איט טעיקס, אלעס פון וואס אונז רעד מיר ליגט אין דיר. ענד איי ריעלי ביליוו באמת אז אונז לעבן היינט אין די גרעיטעסט מאמענט אין היסטערי, אין די בעסטע צייט אין היסטערי צו קענען בויען א ביזנעס פון דיין נאלעדזש, אונז האמיר היינט א מצב אונז האמיר אלע טולס פאר דעם, ס'איז דא די אודיענס, ס'איז דא די טולס פאר דעם, די אנלי טינג וואס איז מיסט, איז אז דו דארפסט דיסיידן אז וואס דו האסט צו פארקויפן איז עפעס ווערד, און איך זאג דיר, איך בין דא דיר צו זאגן, ס'איז עפעס ווערד, דיין סטארי איז עפעס ווערד, דיין עקספיריענס איז עפעס ווערד, דו ביסט עפעס ווערד. אויב די אישי וואס איך האב דא איבערגעגאנגען זאגט עפעס פאר דיר, ס'מיינט עפעס פאר דיר, טו א מצוה און שעיר עס מיט נאך איינעם. שעיר עס מיט נאך איינער וואס דארף הערן ווי וועליובעל זיין אינפארמעישן, זיין נאלעדזש, זיין עקספיריענס איז, און ער האט עס נאך ביז יעצט נישט געכאפט. אקעי, דאס איז פאר זמן חריפייני, זאלסט ארויסגיין פון די עבדים ראיני און זאלסט גיין צו ויוציא עיני, דער אייבערשטער זאל דיך אויך העלפן זאלסט האבן שפע, ברכה והצלחה, מיט רחבות, מיט ארויסגיין פון עבדות און זאלסט האבן א חירות, חירות פון פרנסה, חירות פון פון פון טון זאכן וואס מען האט נישט ליב צו טון, חירות פון זיין א עבד פאר עפעס וואס דאס איז בכלל נישט מיין קאלינג, דאס קענען א גאנצן טאג זיצן און טון, אזוי ווי די די קוואוט גייט, איף יו קען פיינד אוט וואט יו רילי לאוו דואינג, יו נאט גאנא ווארק אנאדער דעי אין יור לייף, וועסט דשאסט פילן דשאסט אנאדער דעי וואס דו קענסט ענדשויען צו העלפן א צווייטן.